Robin.
Joël. Op wéi vill Prides gees du dëst Joer? Also fest geplangt sinn der lo mol 4, mee et sinn der awer och nach méi wou ech se sinn esou hm wann ech Zäit hunn a wann ech Loscht hunn da ginn ech och eventuell do laanscht. A bei där? Also eng ass fest geplangt an déi aner muss ech nach kucken wéi vill Loscht ech hunn. Et stéing effektiv schonn deemnächst eng an enger ganz klenger Stad um Programm. Dat heescht, dat wier dann schonn déi éischt, da wieren et op d'mannst schonn zwou, mee mol kucken. Ech sinn nach net ganz decidéiert.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Moien a wëllkomm bei Méi wéi Sex, eng nei Episod. Dir hutt laang missen drop waarden. Ech hoffen, et ass iech net ze schwéier gefall. A mir hunn eis geduecht, mir schwätzen an dëser Episod, déi jo ganz kuerz virum Juni, dem sougenannte Pride Month, erauskënnt, géife mer iwwert d'Thema Pride schwätzen a wat fir Gefiller mir domadder verbannen. A mir ginn dann och ganz ongewinnt fir eis e bësse politesch, zwinker zwinker. Robin, wat ass dann däin éischt Gefill, wann s du héiers An enger Woch ass Pride Month. Éierlech gesot, fir mech ass nach ëmmer Februar, also d'Zäit ass dëst Joer ganz droleg gewiescht bis elo, dat heescht si sou schonn. Ech sinn nach net sou wierklech a Pride-Feierstëmmung, och well mäi Pride Month mat Examen ugeet, dat heescht ech muss déi mol fir d'éischt hannert mech bréngen, ier mer kënnen op Pride goen an well ech am Juni actually och nëmmen eng oder eventuell zwou Prides wëlles hunn. Also déi aner op déi ech goe wëll sinn am Juli an am August, wat och mengen ech en Trend ass dee sech an deene leschte Joren ëmmer méi fortgesat huet, dass et manner e Pride Month a méi e Pride Summer gëtt. Dat heescht dat ganzt deent sech souwisou e bëssi aus an ech hunn dat am Fong och gär well ech wëll net am. Juni op 4 verschidde Plaze rennen an eng Pride oder zwou Prides am Juni gi mer am Fong duer. Wéi fills du dech? Frees de dech?
Ech hunn ëmmer gemëschte Gefiller vis-à-vis vun deem Pride Month. Ech freeë mech e bëssen, well ech et dann awer ëmmer et cool fannen op esou eng Pride ze goen an et awer iergendeppes mat mer mécht, och wann ech dann ganz oft einfach um Rand stinn a lästeren iwwer schrecklech Ween vu schreckleche Firmen. Mee awer huet een iergendwéi bëssen esou e Community-Gefill an ech freeë mech dann ëmmer dat halt déi Queer Community bësse méi am Fokus steet a gläichzäiteg mécht mer dat och e bëssen Angscht a bësse schlecht Gefiller, well ech weess, ok, et wäerte rëm honnertdausend ustrengend Diskussioune kommen, net nëmme Kink at Pride, ass dat ok, mee och, wisou huet elo iergendeng Firma rëm hire Logo a Reeboufaarwen agefierft oder mécht deen an dee Spot zum Thema? An da gëtt et erëm ganz vill haassërfëllte Kommentarer op Social Media. Also et ass e bësse sou zwiegespalten, well engersäits denken ech mer ëmmer sou, oh cool, dat sech Leit e bësse këmmeren, Anersäits weess ech och, ok, et ass vill just fir Image, an anersäits léisst souguer dat, wat just fir Image ass, scho rëm esou vill Haass eraus. Also gemëschte Gefiller. Mee ech freeë mech awer fir op Prides ze goen. Ech deelen déi Gefiller op alle Fall. Och well ech mengen, ech wier frou, wann et giff bei Diskussioune bleiwen ëm, ëch, lo huet déi Firma scho rëm hire Logo an e Reebou verwandelt. Mee Joer fir Joer muss ech och rëm mäin Existenzrecht mat Leit diskutéieren, wat mer net esou vill Freed mécht. An ech fannen, dat mécht dann och gutt den Uschoss dorun, dass ech mech op der Pride oft net onbedéngt gesinn a geschützt, an deem Sënn, dass d'Pride einfach op ville Plazen zu enger riseger Party, ech wëll net soe verkomm ass, well Partys hunn definitiv hir Existenzberechtegung an Leit sollte feieren an ech gesinn een Dénge vun esou oh komm mir feieren a komm mir hunn eng gutt Zäit zesummen als Community a maachen am Fong eng grouss Party. Ech hunn domat kee Problem. Ech hunn awer e Problem domat, datt Pride op ville Plazen am Fong just na dat ass a keng politesch Fuerderunge wierklech méi dobäi sinn an et am Fong, an et wäerte Leit ginn, déi mech dofir elo stengege wäerten, mee op munche Plaze Pride zu engem Reebou-Oktoberfest verkomm ass, op där och Leit einfach ultra voll ginn a sech och ultra dernieft behuelen aus der Community. An dat mécht mech einfach nëmme queesch. An dat mécht mech och einfach nëmme genervt an dat hält mech dann och heiansdo e bëssi dervun of, fir op Pride ze goen. Also ech wäert op keng Pride eleng goen. Wat souwisou ëmmer eng gutt Idee ass. Also net op Pride eleng goen ass eng gutt Idee, mee ech wäert mat Leit goen. A grad déi zu déi gréisste Pride op déi ech ginn dëst Joer, do wäert ech mat engem Mënsch higoen, deen awer zwee Käpp méi grouss ass wéi ech an duebel esou breet ass wéi ech an doriwwer sinn ech ganz frou. well ech weess dann, dass ech mech ka bëssi un déi Persoun halen an wann Ierger opkënnt, dass ech dann eng Persoun un der Säit hunn, déi wéinstens bësse méi impressionnant ausgesäit wéi ech. Och sou grad wann een op d'Geschicht kuckt, sou déi éischt, sou et gëtt ëmmer dee Sproch, the first Pride was a riot an am Fong ass dass e bëssi schued, dass et zu esou enger risener Party verkomm ass, wann een op d'Ufäng vun der Pride kuckt. Jo, do wou s du gesot hues, wa Leit da voll do leien, no enger Pride oder wärend der Pride schonn, dat erënnert mech, d'lescht Joer war ech zu Wien op der Pride an herno ware mer dann nach an esou e Park, deen no un der Streck war, mat anere Leit, déi mer kannt hunn an dat war, also do souzen dann immens vill Leit an deem Park, wat soss, mengen ech, net esou de Fall ass, einfach um Buedem an hu Picknick gemeet an vläicht een, zwee Béier gedronk an einfach, also et war eng mega gutt Stëmmung an et war wierklech esou e schon e wonnerschéine Summerdag. An dunn si mer heem gaang a mir sinn halt op déi grouss Strooss gaang, wou d'Pride war an do louch engersäits immens vill Dreck an anersäits louchen immens vill Leit esou quasi Béier-Läiche-méisseg do an hu scho guer net méi opkonnt An dat war um 6 Auer oder esou, also et war nach net esou spéit. An dat huet mech effektiv och e bëssen erféiert, erstaunt, wou ech mech geduecht hunn, okay, dat ass jo awer net onbedéngt de Sënn an Zweck vu esou enger Veranstaltung. Ech fanne schonn, dat ee kann politesch Party maachen. Et gëtt jo och vill aktivistesch Partyreien, wou Leit halt soen, mir leeën op a mir schafen e Safe Space, ganz ausserhalb vu vu Pride Month a sou weider. Also dat ass jo duerchaus méiglech fir ze soen, mir maache politesch Party an ech fannen, datt een och sou eng Mainstream Party ka soen, mir feiere lo mol eng Kéier am Joer feiere mer eis. A gläichzäiteg fannen ech awer, datt et net däerf sinn, datt dat net méi politesch ass. A wéi s du scho soss, well mer eben einfach déi Pride hunn, Wéinst deenen historeschen Ufäng, an déi wollts du e bëssen zesummefaassen, oder? Yes.
Also ech menge grad, ech sinn net déi éischt Persoun, déi dat kritiséiert, an et hu scho vill clever Leit vill clever Saachen doriwwer geschriwwen, mee am Fong, wéi Pride entstanen ass war, datt am Joer, oder datt an de Sechzeger a New York d'Repressioun géint déi Queer Community ëmmer méi zougeholl huet a wierklech d'Police queer Bars an queer Caféen an einfach queer Treffpunkter gestiermt huet a Razzie gemaach huet. An dunn un engem schéinen Dag am Juni 1969 ass dat Ganzt einfach komplett eskaléiert an déi Queer Community huet sech, ugefouert vu schwaarzen Transfraen, Gewiert an huet ugefaang mat Steng op d'Police ze schmäissen an dat Ganzt ass an enger deeglaanger Stroosseschlacht ausgeaart. Déi Riots hunn hiren Ufank fonnt an der Christopher Street an dofir gëtt Pride or nach allgemeng Christopher Street Day genannt fir dorun ze erënneren, och wann ech muss soen, dass an deene leschte Joren den Numm Christopher Street Day ëmmer manner optaucht. An dat ass am Fong den Ufank vun der Pride, dat war déi éischt Pride an doraus huet sech dann halt déi Traditioun entwéckelt, dass Um Anniversaire vun deem Dag halt all Joer déi queer Community fir d'éischt just an New York an dunn huet sech dat ee schonn ausgebreet, op d'Stroosse gaang ass fir méi Rechter ze fuerderen. An dat huet sech dann awer och ganz séier esou entwéckelt, datt am Fong déi schwaarz Transfraen, déi am Ufank ware vun där Beweegung, datt si sech d'Situatioun fir schwul Männer bis bëssi verbessert huet, datt dat Ganzt du bëssi ofgeebbt ass an datt am Fong och vill vun deene Fraen, deene schwaarzen Transfraen, sech dono immens fale gelooss hu vun der queerer Kommunitéit a grad vun dem schwulen Deel vun der queerer Kommunitéit. An doriwwer ginn et och ganz vill gutt Dokumentaren. Also wann iech dat méi interesséiert, da sicht eng Kéier no de Nimm Marsha P. Jones oder och dem Sylvia Rivera no. Dat waren am Fong esou zwou vun de Schlësselfiguren. An et gi ganz gutt Dokumentaren iwwer si, wou si och driwwer schwätzen, iwwer hir Roserei, deemools esou fale gelooss ze ginn. Mhm. Et gëtt och, wann ee wëll ufänken, an der englescher Wikipedia e ganz laangen Artikel, Stonewall Riots, wou ech grad och liesen, dat halt dann genau ee Joer duerno, also den 21. Juni 1970, waren déi éischt Christopher Street Liberation Day Paraden zu New York, awer och zu Los Angeles a Chicago. Dat heescht, do ass dat direkt schonn ugefaangen, datt dat a méi Stied war. Do fënnt een dann och relativ vill zu der Virgeschicht, Dass mengt och wisteg ze soen, dat halt déi Queer Community net réischt den 28 Juni 69 entstanen ass, mee virdrun gouf et schon ganz vill Aktivismus, deen halt leider einfach och bal ni erwähnt gëtt, deen e bëssen ënnergeet ënnert deene Prides, mee deen et natierlech gouf An et gouf jo och scho ganz vill Forschung zum Beispill, déi ënnert den Nazie verbrannt ginn ass an de Bicher. Also do gëtt et einfach eng ganz laang Geschicht, déi et awer net wierklech gëtt, well kee se opgeschriwwen huet a well dat déi Community ëmmer erëm ënnerdréckt ginn ass an et duerfir schwéier ass, déi Saachen ze wëssen. An ech fannen dat heiansdo e bësse schued, dat mer als Community am Fong esou wéineg iwwer déi Leit, déi virun eis komm sinn, wëssen. well ech d'Gefill hunn, datt dat Wësse ganz oft immens schnell esou, jo, iergendwéi verwäsch gëtt oder halt duerch esou eng Message vun, jo, mir fierwen elo alles a Reebou färwen ee Mount am Joer an domadder zelebréiere mer dat iergendwéi, mee esou déi politesch Fuerderungen an déi politesch Kämpf, déi gefouert gi sinn, déi ginn dann ëmmer vergiess an natierlech och nach déi, déi nach méi wäit virdru waren. Jo, an dat mécht mech ëmmer immens rosen, well vill Leit hu literally hiert Liewen dofir gelooss, dass mir haut méi fräi wéi jeemools virdrun, säit dem Chrëschtentum, kënne liewen. Also mir sinn nach ëmmer net fräi, mee mir sinn awer méi fräi. A vill Leit hunn hiert Liewen dofir gelooss an hu wahnsinneg vill gekämpft. An ech fannen et am Fong schued, dass dat Ierwen oder dass déi Geschicht net esou gewürdegt gëtt wéi se sollt an oft esou ofgedo gëtt als, oh Schnéi vu gëschter, ech wëll haut feieren a Party man. Mee dat huet natierlech och domat ze dinn, dass déi déi d'Geschicht schreiwen nu mol ebe meeschtens d'Gewënner sinn an dass déi queer Community historesch ni wierklech op der gewonnener Säit stoung. Also zum Beispill et gouf Ufank vum 20 Joerhonnert a Berlin d'Hirschfeld-Initiativ. Institut, wat e revolutionäert Institut war, wat vum Magnus Hirschfeld gefouert gouf, deen immens vill fir d'Berliner Transkommunitéit gemaach huet. An d'Hirschfeld-Institut ass awer am Zweete Weltkrich quasi eradikéiert ginn, immens vill ass zerstéiert ginn, och vun der Fuerschung, déi den Hirschfeld gemaach huet. An dat ass jo bëssi e roude Fuedem, dee sech awer duerch de gréissten Deel vun der queerer Geschicht zitt, dass vill queer Mënschen nu mol aarm waren, well se aus der Gesellschaft oder un de Bord vun der Gesellschaft gedrängt goufen, a Wëssensvermëttlung a Geschichtsschreiwung einfach eppes ass, wat ee sech leeschte kënne muss, grad mat Technologien wéi Fotografien a sou, déi grad viru 50 Joer einfach nach net esou geleefeg waren an nach net esou accessibel waren, wéi se dat haut sinn. Hm, also nach zwee Events vun der Geschicht, déi ech wëll unbréngen, vun deenen ech schonn enker héieren hat, wou ech awer ëmmer erëm vergeessen, datt et se gouf. Et gouf schonn 59, also 10 Joer virum Stonewall Inn, beziehungsweise Christopher Street Day Riot, gouf et en e klenge Riot zu Los Angeles an engem Donut Café, wou et halt och ëm d'LGBTQ Community gaangen ass. An genausou gouf et och e Riot 1966 och zu San Francisco An der Compton's Cafeteria. Mee vläicht komme mer zeréck, wann s de wëlls, zu der Jetztzeit, der Géigewaart, genau, a schwäerzen nach e bëssen iwwer eis Gefiller bezüglech der Pride. Dat dat esou vergeess gëtt, dee politeschen Aspekt vun der Pride. Dat läit jo engersäits doranner, dat et vun der Säit vun de Leit, déi et organiséieren, dann oft net méi esou vill Fuerderunge gëtt, woubäi ech d'Gefill hunn, dat et déi schonn oft gëtt, mee se halt oft net esou no vir gedréckt ginn. Also et gëtt dann esou op hirer Websäit gëtt et dann iergendwéi esou 10 Fuerderungen oder 5 oder esou, An dat steet awer op kengem Banner oder esou. An da sinn halt déi eenzel Gruppen, déi matginn, déi hu vläicht nach Fuerderungen, déi hu vläicht nach Banneren. An dozwëschent sinn dann, virun allem op deene ganz grousse Pride a vläicht och nach méi op deene méi klenge, ganz vill Ween vun iergendwelche Firmen oder Gruppe vun iergendwelche Firmen, déi dat Ganzt benotzen fir Reklamm fir sech ze maachen. Jo, wat jo och fir mech bëssi d'Fro opwërft, sou, firwat gëtt et Pride? Ween profitéiert vun der Pride? Fir ween soll d'Pride do sinn? Oft wann ech op Pride ginn, oder op ville Prides, wat do mäi grousse Problem ass, dass dass se am Fong grad fir eng Pride wahnsinneg on-inklusiv sinn. Dat heescht, dass deene meeschte Prides a sinn awer immens vill schwul Männer present, an och zumindest zu Lëtzebuerg, déi Leit, déi op der Bühn stinn, si gréisstendeels schwul Männer an déi et organiséieren, si gréisstendeels schwul Männer, wäiss schwul Männer. An dann och d'Shows oder d'Bühneshow, nennen ech dat elo mol, ass da vläicht esou eng Ried, déi esou e bëssi Selbstbeweihräucherung ass an dann ass et am Fong Party a Musek an Dragshows, meeschtens mat Drag Queens, ech mengen, ech war nach ni op enger Pride, wou och Drag Kings waren. Oder wann da vill manner An ech fannen dat einfach wahnsinneg oninklusiv. Och vill Prides, déi dann de Progressive Pride Fändel benotzen, wat nach bäi wäitem net all Pride mécht, dat ass dee Pride Fändel, dee Reebou Fändel, deen nach trans Faarwen a schwaarz a brong am lénken Eck huet, fir d'Trans Community a People of Color siichtbar ze maachen. Mee zum Beispill ech sinn inter. An ech hunn nach seelen eng, also souguer an der Progressive Pride Flag sinn d'Inter-Faarwen net dran. An Inter ass sou eng vun deenen Ënnergruppen an der queerer Community, déi einfach komplett invisibiliséiert ginn. Sou och op der Pride, et gëtt einfach ni vun eis geschwat oder ganz seele mol. An ech fannen och Pride sou als e Ganzt oft immens onaccessibel fir Disabled Leit oder fir net neurotypesch Queers, well net all Pride ass wahnsinneg accessibel, wann ee kierperlech Behënnerungen huet oder och wann een duerch zum Beispill Autismus gewësse sensory issues huet. Dat ass oft mega haart, dat ass oft wahnsinneg overstimuléierend an oft ganz vill Events, déi dann net de Pride March selwer sinn, mee Events am Kader vun der Pride sinn och oft Partys oder Saachen, déi immens haart sinn an immens vill vun engem verlaangen. Also ech, grad wann ech mer mol esou d'Programmer ukucken, dass sou e puer edukativ Eventer an da ganz vill Party a ganz vill Feieren. An dat fannen ech einfach wahnsinneg schued an och einfach net accessibel, grad fir eng Communitéit, déi esou vill Toleranz fuerdert a esou vill Akzeptanz a esou vill Inklusivitéit. Maache mer am Fong keng gutt Aarbecht an eiser eegener Communitéit dofir ze suergen, datt jiddwereen eng Plaz fënnt? Jo, ech ginn der do op jiddefalls Recht. Also du hues elo e puer Aspekter ugeschwat, déi sech deelweis och iwwerlappen. Ech reagéiere elo virun allem op dat, wat s de sees, datt virun allem Party, dat ass och eppes, wat mir e bëssen op de Su geet. Ech hunn zwar gäre Party an ech ginn och heiansdo gären op eng Party, mee et ass halt net dat Eenzegt, wat ee ka maachen a wéi ee sech kann ameséieren. An ech giff mer einfach och am Kader vu sou enger Pride oder Pride Week méi verschidden Evenementer wënschen. Also ech weess, datt et heiansdo dann sou Bingo mat Drag Queens gëtt. Dat fannen ech zum Beispill eng super cool Idee, well dat ass meeschtens net sou haart an dat ass meeschtens, kann ee sëtzen an et muss een net Alkohol konsuméieren. Also et muss ee souwisou ni, mee et ass lo net sou déi Stëmmung, datt jiddereen iergendwéi berauscht ass oder sou. Mee et gi sécher nach ganz, ganz vill aner Méiglechkeeten, wéi ee sou eppes ka gestalten. Ech giff et zum Beispill och cool fannen, wann et einfach e Blog oder en Float oder esou e Camion giff ginn, deen roueg wier oder deen e bëssen aner Musek hätt, wéi meeschtens ass dat jo och bestëmmt en Zort vu Musek, déi éischter elektronesch Musek ass, also oft immens techno-lasteg, giff ech elo mol soen. Also net iwwerall ass et ëmmer Techno, mee et ass oft eng speziell Aart a Weis vu Musek oder et geet an eng bestëmmte Richtung, dat een halt kann drop danzen. An ech giff et cool fannen, wann et och mol aner Saache giff ginn, dat een zum Beispill seet, ok mir maache elo einfach ee Camion, deen ass méi roueg, do leeft just iergendwéi eppes lueses wat Hannergrondmusik ass, wat d'Leit net ze vill opdréint oder esou an wou een einfach eng aner Äert vun Party ka maachen oder eng aner Äert vun sech gesinn an sech ënnerhalen ka maachen. An dann jo, et ass awer eng Parad. Ech verstinn dat eng Parad halt eng bestëmmt Aart a Weis vu Musek a vu Gefierer an esou weider mat sech bréngt. Dat heescht, et kéint een och einfach ganz vill aner Events maachen. Also wisou net och mol Sport ubidden, wisou net e Brettspillowend ubidden an esou weider a sou fort. Also ech ka mer do duerchaus ganz vill aner Aktivitéiten och einfach virstellen an natierlech kann een och einfach, en ergi méi en einfach, probéieren dat Ganzt méi inklusiv ze gestalten, also an deem Sinn zum Beispill Raim, Zelter op der Streck opbaut, wou Leit sech kënnen erhuelen, wou et roueg ass, wou se vläicht en Ohrschutz kréien, eppes ze drénke kréien a wou se sech kënnen vun deem sensory overload, deen se vläicht erliewen, erhuelen An dann ass natierlech enner Accessibilitéit fir kierperlech Behënnerungen, ginn et och Méiglechkeeten, wéi een dat ka gestalten. Absolut.
An ech fannen och, dass Pride sollt e Raum sinn, elo vläicht net onbedéngt d'Parad, well dat ass och ëmmer eppes, wat mech stéiert, dass, dass déi Parad esou am Fong deen Haaptevent ass, esou, an déi Parad steet esou eraus a gëtt esou vill Beworben an all aner Events am Fong vill, vill manner. Mee och all aner Events sinn och net ëmmer immens inklusiv. Sou zum Beispill a Lëtzebuerg ginn et dann ënner aner queer Partys, mee dat sinn dann sou Bear Partys sou oder Män oder Partys, déi un eng ganz gewësse Clientèle vu schwule Männer cateren, gréisstendeels. Och elo zu Lëtzebuerg war elo relativ rezent Coup de Sous um Bord mat, ech war dee Weekend zwar do, Ehm, do gouf et eng Banana Party an d'Organisateur, innen hu sech anscheinend Méi ginn fir et inklusiv ze maachen, mee sorry, mee ech fille mech net vun enger Banana Party ugeschwat. Da kënnt der nach sou vill e klengen Transfändelchen drop maachen wéi der wëllt, eleng dee Marketing ze benotzen deen eng ganz bestëmmte Clientèle uschwätzt, dat ass wierklech net meng Crowd an do ginn ech net dohin, well ech wäert mech do net wuel fillen an ech fanne Pride, sollt Raum schafe fir déi Leit, deenen an der Gesellschaft normalerweis kee Raum zougedeelt gëtt. Zum Beispill, ech ginn dëst Joer op d'Pride zu Amsterdam, déi ass Ufank August. Ech hoffe wierklech, datt dat dëst Joer och rëm de Fall ass, well d'lescht Joer gouf et en Tin Swimming Pool, also en eng Schwämm, oder Baséng fir trans-, inter an net-binär Mënschen, ausschliisslech fir si, beziéungsweis fir eis, well Schwämme sinn normalerweis Räim, an deene mär keng Plaz hunn, well et einfach ze geféierlech ass a well mer eis onwuel fillen etc. An do gouf e Raum geschaf, fir schwammen ze goen an an deem sech Leit wuel genuch kënne spiere fir schwammen ze goen. An ech hoffe wierklech, datt se dat dëst Joer erëm maachen, well ech war säit Joren néierenswou méi schwammen an ech héilt am Fong wierklech gär erëm eng Kéier schwamme goen. An ech fannen dat si Saachen, déi Pride och misst bedeiten. Ech soen net, datt de Swimmingpool lo soll op eemol den Haaptevent sinn, wann ech gliff net Ähm, mee ech fannen, dass all Pride méi misst e Fokus dorop leeën oder méi Wäert misst dorop leeën, fir déi Räim ze schafen an och einfach fir Räim ze schafen, fir ganz bestëmmte Subgruppen an der Communitéit, déi am vulnerabelste sinn. An en Teen Swimming Pool, deen ass safe, well keng cis Mënschen Accès dorop hunn. Genau esou sollt et och Räim ginn, vläit Events déi speziell un Lesbe cateren oder sou einfach dass sech d'Communitéit bësse méi anenee fënnt an einfach déi déi safe spaces kreéiert, well och an der queerer Communitéit ginn et vill Leit déi fir mech net safe sinn a virun deenen ech Angscht hunn a bei deenen ech mech onwuel fillen an ech wëll am Fong net op eng Pride goen, a mech onwuel fillen a menger eegener Communitéit. Mee ech weess awer ganz genau, dass dat schonn de Fall war an dass dat och dëst Joer erëm de Fall wäert sinn. Ech fannen am Fong, jo, dat dat net dierft sinn, dat Leit sech, déi zur Community gehéieren, sech an engem Event, wat d'Community feiert, onwuel fillen. Ech verstinn awer, datt dat geschitt, well vill Leit och aus der Community halt einfach net aware genuch sinn. Dat ass immens schued. Ech fannen, do gëtt et och intern nach immens vill Opklärungsaarbecht ze maachen. Ech sinn, wann et esou ëm esou Events geet, wou just verschidde Subgruppen ugeschwat ginn, ëmmer, stinn ech e bëssen zwëschen de Still, just datt dat verschiddene Leit einfach och esou geet, datt ee sech denkt, okay, ech passen am Fong net esou an dee ganz grousse schwule Mainstream, soen ech emol, eran, Mee all déi aner Spaces, déi sinn aus guddem Grond net fir mech. An iergendwou sou sinn ech da sou, ok, wou soll ech elo hin? An ech giff mer dann einfach wënschen, datt et iergendwéi sou eng Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung giff ginn mat just deene coole Leit. Mee dat ass natierlech schwiereg. Also dat ass natierlech net sou einfach méiglech. An ech verstinn absolut dat et halt getrennten Raim, Schutzraim brauch. An dat ass dann emol esou. Dann sëtzen ech halt zwëschen de Still an dann fillen ech mech halt e bësse komesch. Meng ideal Virstellung ass et net, mee vläicht komme mer doduerch dat et déi Schutzraim gëtt an doduerch dat et méi Awareness gëtt an dat halt och intern an der Community verschidden Bildungsopträg a verschidde Bildungsaarbecht geleescht gëtt, komme mer vläicht méi no dohinner, datt mer kënnen en Event hunn, wou halt jidderee sech wuel a sécher spiert an och sécher ass. Mee ech mengen, dofir brauch et eng Diversitéit un Eventer och einfach. Sou wéi gesot, sou Schutzraim-Eventer, déi grouss Pride fir jiddwereen, mee dann och Events wéi eng Board Game Night oder en Drag Bingo, wou einfach eng ganz aner Crowd hikënnt wéi lo an eng Partynuecht sou an wou s du dann villäicht zum Beispill méi d'Chance hat fir esou op e Friede, Freude, Eierkuchen Dag a wou dee gréisste Konflikt ass, dass een dech bei Mensch ärgere dich nicht aus dem Spillfeld geschmass huet esou. An ech fannen, dass deem einfach net genuch Raum gi gëtt fir esou dat rouegt beienee kommen an och sech austauschen, well am Endeffekt ass d'Pride, d'Pa Parad, dann awer eng risegrouss Party. An also ech weess net ob schon eng Kéier obs du schon eng Kéier probéiert hues op der Pride Parade mat engem ze schwätzen, mee dat ass relativ schwiereg, einfach wéinst Kaméidi. Och esou Austausch, Begéinungsräim misste vill méi geschaf a vill méi ënnerstëtzt ginn, an dat ass einfach net méiglech am Kader vun der grousser Pride Parade. Also ech fannen esou, et kéint ee lo vläit mengen dass mir mega d'Pride Parade bashen, dat ass guer net dat wat ech hei maache wëll. Ech fannen si huet eng Daseinsberechtigung an. Party an einfach sech eng Kéier feieren an et sech gutt goe loossen a Spaass hunn huet sou eppes vu säi Wäert an ass wäertvoll. Mee mir gëtt de Pride op vill ze ville Plazen op dat reduzéiert an dat ass problematesch an dat mécht mech net frou. Jo, also ech denken do erëm un mäin Erliefnis an deem Park, wou ech mer denken, okay, sou sollt et am Fong sinn, dat wär mega cool. fir einfach do ze sëtzen an sou Community ze hunn an et huet een d'Gefill jo dass een einfach Deel vun eppes méi groussem an muss een sech awer net mega stressen oder sou. E bëssen huet et mech erënnert un déi Pride Zeen aus Sense Eight fir déi Leit déi dat gesinn hunn. Ech mengen et ass esouguer déi éischt Episode eng Zeen wou Leit op Pride ginn a virdrun am Park Sëtzen an ech mengen Drogen huelen, mee dat muss ee jo net maachen, wann een dat net wëll. Mee dat fillt sech dann och esou zimmlech no Community un an där Serie. Ech weess net, hues de déi gesinn? Jo, viru Joren. Mee ech erënnere mech, dat war, also wann ech dat richteg an Erënnerung hunn, dat war wierklech zimmlech wholesome a wierklech léif. An jo, dat, dat ass och sou mäi favorite Vibe, sou ech bräicht guer keen, ech bräicht keng Parad. Ech ginn dëst Joer op d'Paraden, einfach well, ne? Mol kucken. Ech probéieren och ëmmer fir mech hensdo an déi Partysituatiounen ze setzen, einfach mol fir ze probéieren, ob ech net awer iergendwann eng Kéier gär hunn. Am Fong ass am Park sëtzen och vill méi mäi Vibe. Ech mengen, dat et déi Parad oder iergendwéi sou dee groussen Event, iergendwéi awer brauch, well deen halt esou eng gewëss Atmosphär kreéiert. Also et ass esou, ok, ech sëtzen zwar niewendrun oder et ass elo fäerdeg a mir, mir sëtzen nach e bëssen hei, mee et brauch awer iergendwéi esou déi, dee groussen Truc. Ech weess net genau wisou. Vläicht och einfach, well da vill Leit mam. mam Fändel ronderëm lafen an an einfach sech extra ugedoen hunn, dat ass jo och eppes wat cool an interessant ka sinn, dat een op deem Dag elo net onbedéngt eng Excuse huet, well déi brauch ee jo net, mee et trotzdeem awer einfach méi einfach ass sech auszeprobéieren mat verschiddenen Outfits oder mat Make-up oder mat wat och ëmmer, well een einfach weess, okay, dat ass en hallefwegs sécheren Uert. e méi sécheren Uert wéi de Rescht vun der Zäit. Jo, an do ginn ech der och absolut Recht. Ech fannen och, dass déi Atmosphär eppes ganz Besonnesches huet an ech fannen och, dass eng gewësse Kraaft dora leit, einfach, dass esou vill queer Mënsche mateneen esou visibel op engem Dag duerch eng Stad lafen, well et och einfach visualiséiert sou, Hey, we're here, we're queer, sou, et gëtt eis. Dat ass eng immens Visibilitéitssaach, wat jo och politesch ass u sech. Dat geet mir net wäit genuch, mee sou, dat huet natierlech och eppes Politesches an et huet eng gewësse Symbolkraaft. Du has eppes gesot mat Sécherheet. Wa mer erëm iwwer Gefiller vu Pride schwätzen, da muss ech och zouginn, dass och eent vun de Gefiller ass, dass ech Schiss hunn, dass ech wierklech Angscht hunn, grad als visibly inter an net-cis Persoun hunn ech wierklech Schiss, well. Gewalt géint virun allem Transmënschen hëlt zou. A grad hei an Holland, wou ech op vill Prides wäert goen, waren an deene leschte Wochen a Méint vill Attacken op déi queer Communitéit, grad op d'Transcommunitéit. An 2022, also lescht Joer, gouf zu Düsseldorf op der Pride wärend der Parad en Transmann ugegraff an hien ass dono gestuerwen. u senge Blessuren an dat si Saachen, déi mer einfach wahnsinneg Angscht maachen an déi mech och einfach wahnsinneg betraff maachen an wat awer, muss ech soen, wierklech am Hannerkapp ass. Also ech freeë mech virun op meng Prides, ech freeë mech virun allem, datt ech net eleng wäert goen an, wéi scho gesot, ech freeë mech, datt ech op déi gréisste vun deenen, wou ech mer eventuell dee gréisste Konflikt virstellen, mat enger Persoun ginn, vun där ech weess, dass se impressionant an ofschreckend wierkt. An dat ass och déi Konditioun, ënnert där ech op déi Pride ginn. Jo, an dass mol net nëmmen ëmmer just dat do sinn, mee och dann dohinner kommen a vläicht och erëm zrëckkommen, wou jo Problemer kënnen entstoen. Also ech weess, dat ech mäin Bifändel och scho mol agepaakt hunn, an mäi Rucksak an dann esou mam Zuch heem gefuer sinn. Also dat war zu enger, op enger Lëtzebuerger Pride, wou ech einfach geduecht hunn, ok ech, egal ob elo eppes geschitt oder net, egal wéi realistesch et ass, egal ob ech mech wiere kann oder net, ech hu elo einfach keng Loscht mer dä, dee Stress unzedoen, do visibel ze sinn. Wat am Fong jo erëm, jo, e bësse komesch ass, mee heiansdo ass dat halt esou, dat een dann einfach Schiss huet oder dat een einfach denkt, ok ech, Fillen mech elo net secher genuch. Obwuel ech grad op engem coolen Event war, fillen ech mech elo grad net secher genuch fir dat esou visibel ze weisen. An ech hunn an deem Sënn Chance, dat ech de Choix hunn a soe kann, ok ech paken dee Fändel elo an. Aner Leit hunn déi Chance net. Jo, ech muss och soen, ech hunn och einfach allgemeng bëssi Angscht wa lo déi éischt Prides kommen. an et dann ganz vill Fotoen vu coole Leit gëtt an vu Leit déi Spaass hunn, mee wou et dann awer och esou eppes vu sécher rëm wäert eng Hoss un Attacke ginn an un Berichter iwwer wéi Leit um Bord vun der Pride, grad wéi s du et soos, déi meeschten Ugrëffer geschéie wa Leit um Heemwee sinn an nach de Glitzer am Gesiicht an an den Hoer hunn an ausgesi wéi wa se vun der Pride kommen an dann awer eleng oder just zu zwee sinn an net ëmginn sinn vun dausende Leit an ech muss soen ech hunn Angscht do virdrun an ech hunn Angscht, wat dat mat menger Mental Health wäert maachen a mat mengem einfach Gefill vu Sécherheet, grad och elo hei an Holland, muss ech éierlech soen, well et an deene leschte Wochen a Méint scho keen immens gutt Klima war, sinn ech wierklech ängstlech gespaant, wéi dat sech entwéckelt. Wat och einfach wansinneg traureg ass, also esou als Statement, esou datt et wierklech nach ëmmer Leit ginn, déi queer Leit gesinn an denken, ech ginn deene elo op d'Schnëss. Woubäi een natierlech och soe muss, dat vill vun deenen Haassgefiller jo explizit geschürt ginn. Also mir musse jo just an d'USA kucken, wou iergendwéi all Dag eng schlecht Nouvelle kënnt, grad mam Haass géint Transpersounen, dann gläichzäiteg iergendwéi Drag Queens do an een Dëppe geworf gi mat Transpersounen an dann iergendwéi Drag Shows verbuede solle ginn. Liesunge vun Drag Queens viru Kanner och an Europa ëmmer erëm probéiert gëtt ze verhënneren oder dogéint ze demonstréieren, wou et kloer ass, dat einfach soll géint eng Minoritéit, déi iwwerhaapt kee Problem duerstellt, déi just e bëssen Accès op medezinesch an administrativ Rechter wëll, Haass geschürt gëtt, just well dat grad sech ubitt a just well dat grad iergendwéi Mode ass fir dogéint Haass ze schüren a well een domadder kann dovun oflenken, datt ee selwer keng Léisunge fir gesellschaftlech Problemer huet. Jo, wou mer och schonn bei Haass a Gewalt a Stereotyppen an net coole Mënsche sinn, Jeanne, do kënne mer eis awer och an der queerer Communitéit e bëssi selwer un d'Nues gräifen, well et ginn och an der queerer Communitéit paradoxalerweis genuch Leit, déi déi Wäerter vu Respekt, Akzeptanz, Toleranz, demokratesch Rechter a Wäerter net onbedéngt esou deelen an déi Och voller Haass sinn. Also grad net wäiss queer Leit berichten ëmmer rëm vum Haass deen hinnen an der Communitéit entgéint schléit. An och net queer, net wäiss Leit schléit aus gewëssen Deeler vun der queerer Communitéit Haass entgéint. An et ginn an der AfD an am adr ginn et och Schwuler a Membere vun der queerer Communitéit déi rassistesch sinn an déi Leit wëllen ausschléissen an déi

Aner Leit wieren dat net, meeschtens halt aner Natioune wieren dat net, an d'Leit an anere Natiounen, an anere Länner vläicht och e bësse méi heterogen si wéi dat iwwerall op der Welt ass. Dat gëtt dann iwwerhaapt net consideréiert. Also et gi rëm zwou Gruppe gemeet, mir déi Gutt, déi aner déi Béis, an dat gëtt halt unhand vun enger angeeblecher oder vläicht wierklech existéierender LGBTIQ-Frëndlechkeet breet getrëppelt, mee dat ass awer am Fong just e Virwand fir kënne rassistesch ze argumentéieren. Du hues elo d'AfD an d'ADR ugeschwat, et gëtt vill esou Beispiller. Et gëtt och esou Beispiller mat Feminismus, wou dann ab eemol riets Parteien hir feministesch Oder entdecken, well se da kënne soen, mir si géint Kappduch. Also et ass am Fong net vill méi wéi dat wat ech. jo wierklech schlëmm fannen, wat och heescht Minoritéite géinteneen opzespillen, wat och heescht einfach Intersectiounen, déi et an der queerer Community natierlech gëtt. Natierlech ginn et och migrantesch queer Mënschen an ëmgedréint an natierlech sinn déi duebel belaascht Engersäits halt duerch Rassismus an anersäits duerch Queerfeindlechkeet. A wann dat intern dann och nach weider gefouert gëtt, dee Rassismus, da fannen déi Leit jo guer keng Plaz méi. Déi sëtzen dann wierklech zwëschen de Still an net just wéi ech, wann et drëm geet, ginn ech op déi Party oder net. An jo, dat ass eppes, wou mer eis als Community mussen halt ukucken an dat ass eppes, wou mer och net däerfe erafalen op politesch Parteien oder Politikerinnen, déi probéieren, déi queer Community ze benotzen, fir hir rassistesch Politik ze maachen. An dofir gëtt e gewëssene rietse schwule Politiker zu Lëtzebuerg all Joer op der Pride ausgebuht an ech fannen, dat sollt och dëst Joer erëm de Fall sinn. Jo, Do ass déi Pride dann awer vläicht nach méi politesch, wéi mer geduecht haten. Domadder si mer dann op en Enn komm. Robin, ech soen dir villmools Merci fir all deng Gedanken a Gefiller zur Pride, déi s de mat mir a mat eisen Nolauschtererinne gedeelt hues. Ech wënschen iech alleguerten en hoffentlech flotte Pride Month, hoffentlech e flotte Pride Summer, Passt op iech op wann der op Parade gitt, passt op all déi Saachen op déi mer elo gezielt hunn, mee loosst iech och vun all deem de Spaass awer net verdierwen. An bleift elo nach e puer Minutten drun, well ech erklären iech elo nach an enger Rubrik wat Intergeschlechtlechkeet ass. Yay!
Ciao! Äddi!
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat ass Intergeschlechtlechkeet? Fir d'éischt ass et wichteg, dës dräi Begrëffer ze ënnerscheeden, Kierpergeschlecht, Gender an dat bei der Gebuert zougedeeltent Geschlecht. Et geet een dervun aus, datt d'Kierpergeschlecht net dee bestëmmende Faktor a punkto Geschlecht ass, mee den Gender. Dat bei der Gebuert zougedeeltent Geschlecht ass d'Geschlecht, wat bei der Gebuert vun engem Dokter festgestallt gëtt. Wann ee Kand mat engem Penis op d'Welt kënnt, sou gëtt an deenen allermeeschte Fäll dat männlecht Geschlecht op dem Certificat de naissance vermierkt. Et schwätzt een dann dovun, dass dat Kand AMAB, Assigned Male at Birth, ass, also no der Gebuert als männlech designéiert gouf. Aner Kanner, déi mat Vulve gebuer ginn, ginn als AFAB, Assigned Female at Birth, bezeechent, wat bedeit, dass se no der Gebuert als weiblech deklaréiert goufen. An der Thematik vun der Intergeschlechtlechkeet ass et wichteg, tëscht deene Begrëffer ze ënnerscheeden. Intergeschlechtlechkeet bezitt sech op d'Kierpergeschlecht. An der Medezin gëtt et eng Norm, déi definéiert, wat weiblech a männlech Kierperen ausmécht an ënnerscheet. Mënsche mat Penis beispillsweis musse gewësse Konditiounen erfëllen, fir deem männleche Kierpergeschlecht ze entspriechen. Zum Beispill e gewëssen Testosteronspigel, XY-Chromosomen an als eenzeg Geschlechtsorganer Hoden an e Penis, deen en plus enger gewëssener Längt entsprieche muss. Mënschen, där hir Kierperen ënnerhalb dëser Norm leien, ginn als endogeschlechtlech oder perigeschlechtlech bezeechent. Intergeschlechtlechkeet ass en Umbrella-Term fir eng Varietéit un natierleche kierperleche Variatiounen, déi ausserhalb där medezinescher Norm leien. Dës Variatiounen sinn net ëmmer direkt no der Gebuert siicht oder erkennbar. A ville Fäll mécht sech Intergeschlechtlechkeet réischt ab der Pubertéit oder souguer nach méi spéit am Liewe bemierkbar an ass och dann net ëmmer vu baussen ze gesinn oder souguer liicht ze detektéieren. Dëst ass awer vu Fall zu Fall ënnerscheedlech. Schätzunge ginn dovun aus, datt eent vun 2.000 Kanner bei der Gebuert als intergeschlechtlech designéiert gëtt, an den allermeeschte Fäll opgrond vu Variatioune vun den externe Geschlechtsorganer wéi de Genitalien. D'Organisatioun Intersex Human Rights Australia schätzt allerdéngs, datt ronn 1,7 Prozent vun der Bevëlkerung inter sinn. Déi nordamerikanesch Intersex Societéit ISNA huet de Begrëff Fallometer populariséiert, fir ze illustréieren, wéi no der Gebuert d'Geschlecht bestëmmt gëtt. Wann de Phallus ënnert engem Zentimeter laang ass, da gëllt en als Klitoris an dem Kand gëtt dat weiblecht Geschlecht zougedeelt. De Phallus muss iwwer 2,5 Zentimeter laang sinn, fir als Penis ze gëllen an dem Kand dat männlecht Geschlecht zouzedeelen. All Kand, deem säi Phallus tëscht engem an 2,5 Zentimeter läit, gëllt als weder eendäiteg männlech nach weiblech a gëtt als intergeschlechtlech diagnostizéiert. Am leschte Saz hunn ech vun Diagnostik geschwat. D'Medizin pathologiséiert Intergeschlechtlechkeet staark. Dëst leet dozou, dass vill intergeschlechtlech Mënsche vill strukturell Gewalt duerchliewe mussen. Vill intergeschlechtlech Bëbeeën ginn no der Gebuert operéiert, fir d'Variatioun vun hire Genitalien ze korrigéieren. Organisatiounen, déi sech fir d'Rechter vun intergeschlechtleche Mënschen asetzen, bezeechnen dës Operatioun oft als Verstümmelung a fuerderen d'Verbuet vun deene kosmeteschen Operatiounen u Kanner, eng Fuerderung, där och Lëtzebuerg nach net nokomm ass. Mee och intergeschlechtlech Mënschen ouni variéiert Genitalien si Gewalt ausgesat. Sou stigmatiséiere vill Dokteren Intergeschlechtlechkeet sou staark, datt Betraffener d'Pathologiséierung internaliséieren, woumat eng Schummt an e veraanert Selbstbild anhier ginn. Dëst gëtt oft vum medezineschen Discours begleet, datt Intergeschlechtlechkeet en Defi beziéungsweis eng Krankheet ass, déi geheelt gi kann oder souguer muss. Vill intergeschlechtlech Mënschen erziele vun opdrénglechen Dokteren, déi hiert Nee net akzeptéieren a si zu enger Behandlung iwwerriede wëllen. Och gesellschaftlech erliewen intergeschlechtlech Mënsche Gewalt. Hir Existenz gëtt allgemeng negéiert oder souguer direkt ugegraff. Et gi vill Missconceptiounen iwwer Intergeschlechtlechkeet, déi sech och an der Sprooch weisen. Sou si Begrëffer wéi Hermaphrodit oder Zwitter, déi an der Intercommunitéit allgemeng als Age Slur an Sex Slur bekannt sinn, mëssleedend a sti fir déi laang Geschicht vu Stigmatiséierung vun Intergeschlechtlechkeet. Den Age-Slur kënnt aus der Mythologie a bezeechent Liewewiesen, déi gläichzäiteg männlech a weiblech sinn. An der Zoologie gëtt e benotzt, fir Déieren ze bezeechnen, déi hiert Geschlecht wiessele kënnen oder funktionéierend männlech a weiblech Geschlechtsorganer hunn. Dëst ass inakkurat fir Mënschen an dréit soumat zu Stereotyppen a Stigmatiséierung bäi. Des Weidere fille vill intergeschlechtlech Mënsche sech onwuel domat, mat zoologesche Begrëffer bezeechent ze ginn.

Duerch déi unhalend Stigmatiséierung fille sech vill intergeschlechtlech Mënschen duerch déi begleedend Gefiller vu Schimmt an Onsécherheet an hirem Liewe staark beaflosst, besonnesch am romanteschen a sexuelle Liewen. Och an der LGBTQIA-Plus-Communitéit ass Intergeschlechtlechkeet oft keen Thema. Intermënschen hu vill ënnerscheedlech Identitéiten. Net all Mënsch, deen de Charakteristike vun Intergeschlechtlechkeet entsprécht, identifizéiert sech mat deem Label, an dat ass ok. Labels sinn ëmmer Selbstbezeechnungen a keent soll sech forcéiert fillen, ee Label ze gebrauchen, grad well et fir vill Mënschen duerch déi staark Invisibiliséierung a Stigmatiséierung vun Intergeschlechtlechkeet en zimmleche Schock ka sinn, wa se erausfannen, dass se inter sinn. Villen Doktere feelen iwwregens d'Kompetenzen, fir sensibel an intergerecht mat deene Patientinnen ëmzegoen. Wichteg ass et, fir ze wëssen, dass d'Kierpergeschlecht den Gender net definéiert, net bei Inter an net bei Endo-Persounen. Eng Interpersoun kann eng Cis-Fra sinn, wann hir bei der Gebuert dat weiblecht Geschlecht zougewise gouf a si dat als zoutreffend empfënnt. Genausou kënnen intergeschlechtlech Persoune binär oder net-binär, trans sinn oder d'Konzept vu Geschlecht ganz ofleenen. Inter gëtt als ergänzende Begrëff benotzt, fir méi Variabelen an d'Equatioun vu Geschlecht ze bréngen, net fir anzeschränken oder ofzeléisen. Genau sou wéi et net eng Interidentitéit gëtt, gëtt et och net deen ee Wee, fir als intergeschlechtlech Persoun mat sengem Kierper ëmzegoen. Munch intergeschlechtlech Persounen ënnerzéie sech als Erwuessener fräiwëlleg Operatiounen oder Hormontherapien, fir hire Kierper ze veränneren. Aner intergeschlechtlech Persoune maachen dat net. Et gëtt net deen ee Wee, Inter ze sinn, mee allen Interpersoune sollt Accès op Healthcare zoustoen, déi hire Bedierfnisser entsprécht. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast Punkt lu oder op all äre gewinntene Podcast-Plattformen.